Omochakano kianda, Nyasae agasesenia Nuhu amo nabamura baye, akabatebia, Moibore, momenteke, moichore ase ense, ching'iti chionsi chire ase ense chiboboe na kobairoka inwe. Chinyoni chia igoro ne ching'iti chikwagura igoro ase ense, ne chinswe chionsi chi'enyancha, echi chionsi chiabekirwe ase ama, echi chionsi chiabekirwe ase amaboko aino. Kera egetongwa kere moyo nekegotaara inakebe endagera yaino, buna nabaete chinyeni ne ebimeri binde bigokina, naboigo nabaire nebio bionsi. Korende timorie chinyama chire nobomoyo, engencho yaye chire namanyinga ime yabo. Amaene amanyinga obogima bwaino ninche aganie ng'akanwe, korwa ase kera eng'iti ninying'anie, ninyangarie, na korwa ase kera omonto oyogoita oyomwabo. ninche ng'anie, ng'akanwe obogima bw'omonto oyio. Onde bwensi oraitere amanyinga a Mwanyabaanto, amanyinga 'omonto oyio naiterwe na Mwanyabaanto, ekiagera Nyasae nigo atongete Mwanyabaanto ase omogwekano oye. Na inwe moibore, momenteke, mosarare, mobe abange, ime ase ense. Erio Nyasae agateebia Nuhu amo n'abamura baye, Rora, inche ngokora inde okobwatana kw'ogotianania nainwe, amo n'ororeeri rwaino roraiborwe korwa nyuma yaino, naende na kera egetongwa kere moyo kere amo nainwe, chinyoni chionsi ne ching'iti chigotugwa, ne ching'iti chionsi chi'orosana chire amo nainwe, chionsi echiasokire korwa ase obwato, ngokoranda okobwatana kw'ogotiana nainwe, ng'a kende gionsi kere moyo tigekomerwa naende namaache etoigo, gose etoigo tegocha koba naende egosaria ense nyuma y'ayio. Naende Nyasae agateba. Eke nakio ekemanyererio gi'okobwatana kwane kw'ogotianania nakorire egati yane nainwe, na kera egetongwa kere moyo amo nainwe, na ase ebiaare bigochi-gocha. Inche nabekire omokibi nyongo ase amare, na oro nobe ekemanyererio. y'okobwatana egati yane na ense. Ekero nkwaramare igoro y'ense, na omokia bw'inyongo nobe okororekana ase amare, erio nimbe inkoinyora okobwatana kwane okwo nakorire egati yane nainwe, amo na kera egetongwa kere moyo. Amaache takoba naende etoigo egosaria ebitongwa bionsi bire moyo, Ekero omokibi nyongo okoba ase amare, na inche nkoyorigereria, ning'inyore okobwatana kwane gwa kare na kare, okwo nakorire gatiya yane, inche Nyasae, na kera egetongwa kere moyo ase ense. Nyasae agatebia Nuhu, Eke nakio ekemanyererio gi'okobwatana okwo nakorire gati yane, nebitongo bionsi bire moyo ase ense. Abana ba Nuhu abaruete ase obwato nabwo aba, Shemu, na Hamu, na Yabeti. Hamu nere ise Kanani. Aba batato nabwo barenge abana ba Nuhu, na korwa ase abwo Mwanyabaanto bakaranda ase ense engima. Nuhu akaba omoremi. Akaba oyobue ritang'ani gosimeka emesabibu, nero ekoroisigwa edivai. Ere akanywa edivai, erio agatinda, akarara ore getirianda ase eema yaye ime. Hamu, ise Kanani, akamorora ore getirianda, agateebia bamura bamwabo babere barenge isiko amang'ana aya aroche. Erio Shemu na Yafeti bakabogoria engobo, bakayebeka amariko abo igoro, bakagenda kenyuma-nyuma, bakabisia ise obogetirianda bwaye. Amaiso abo nigo arigereretie aase bakorwa, na tibarora obogetirianda bwa ise. Ekero Nuhu atindokire korwa ase okonywa kwaye kw'edivai, akamanya eke omomura oye omoke amokoreire, agateeba, Kanani aragererigwe, nigo arabe omosomba bw'abasomba ase abamwabo. Naende agateeba, Omonene Nyasae o Shem, nasesenigwe, na Kanani abe omosomba oye. Nyasae agarerie Yabet obomenyo, tiga amenye ase chiema chia Shem na Kanani abe omosomba oye. Nyuma y'etoigo eria, Nuhu nigo amenyete emiaka amagana atato na emerongo etano. Nuhu nigo akoorete emiaka amagana kianda na emerongo etano erio.